Sinjuri merħba għal Shooter, l-unika programm bil-liċenzja illi xandar fi 8 u nofs u 5. Xiex vi bil-liċenzja? Bil-liċenzja, għax mux faċċi ġib il-liċenzja da. Taf li int 50 fil-mija tan-nies kollha Maltin li jippruvaw japplikaw għal liċenzja. Ta' karozza qed ngħidu. Eh. Eh. Ma jirnexxilhomx. Eh, imma forsi għax it-test qed jitqal. Ma nafx ma ndirli imma li hu żgur illi ħanejnukom. Għaliex ħantukom l-aqwa kif jgħidulu learner illi tista' ssibha Malta. Millu mill-hemm.

Ngħallem il-karozza kif qed taraw. X'qed tgħidli xbin? U llum ħadd għandikom il-lezzjonijiet. Mela ġifieri inti tiġi instructor tal-karozzi. Jiena learner, learner, kull xahar jur għand ħabib tiegħi. Għax inti tgħid jiena ħa nitgħallem, I learn. Allura il-learner huwa dak li jgħallmek, il-learnit, fimt? Mikiel Anton Vassol li jaqbeż fil-qabar qiegħed bħalissa, allura. Jagħmel hu, jagħmel hu. Veru li jgħidu? X'jgħidu, le jiena Jennifer biss għandi, eh? Jaw lili. Le, mux fuq di, kontet najlek illi lilek veru li ma jfallilek ħat mit-test. Ah, le, ħeja, xie, jara, il-nisa 100%. Tajjeb, u l-irġiel? L-irġiel jena ma nallimomx. U hemm xi raġuni imma. Ħabbat fajla u. Eħe, soltu bil-kontra tkun til-biċċa ta' xogħol. Imma darba jena Jennifer għalt li jisma' għalt li jena ħjar taqlibeli Milli tintefa' li gay. U allura jiena nżomm il-bogħod mit-tentazzjoni li r-rġiel ma ngħallimhomx għax jiġik xi raġel sabiħ tiġġennen fuqu, fhimt? Ħi, ħi, ejja ma nidħlux fiha. Allura, għaliex ma jfallilek ħadd u lil ħaddieħor ifallulu? Trid tkun taf is-sigriet? Jien għandi kważi 70 sena esperjenza f'dal-qasam għalkemm m'iniex 70 sena ngħix, imma għandi l-esperjenza, fhimt, jiena nagħlem minn kollox ta' gaffef, ta' linja, karozzi, moturi, anka dawk li natfu ta' xummim u dak jien għallimtom kollha. Eh. U drones, kollox li jien ġien għallem jien. Kollox, laqwa li jien ċaqla u nallem, qed tifhem? U jena jena da xogħol mill-qalb nagħmlu. Ġifi ma nagħmlux għal-flus, tant ma nagħmlux għal-flus, ara, għand il-vattri sejbu kaw għadu fojt, għas waħda maħriġ dis-sena. Eh, mela allura kif titħallas? Donations, u donations Mhux taxxabbli, fimt? Jien naħseb għal-lum aħjar nifqu hawn, Zoblu. Agħmel int, jew agħmel int x'bejk, narakom il-ġimgħa d-dieħla jien. X'ħa nagħmlu d-dieħla? Eh, il-ġimgħa d-dieħla nibdew nagħlmu tajjeb il-lessons. Jennifer, ara ġej, ħażaqja ħaxixa, ħalliha f'idejk. Sinjuri mill-ġimgħa d-dieħla iż-Żobluħ jibda jagħmel ukoll xandira live. Alla jgħinna. Ta' lezzjoni tiegħu tal-karozza. Xi raġel sew. Ħafna, ara naqra ħorni u nagħlqu x'taħseb. Jiena ħoni! Ħanurikom xrajna ma jalati din il-ġimgħa Ma jafux, ja ħasra, ma jafux! Kaxxa bajda jew double yellow line? Triq sħiħa tagħtini l-mixed signals, is-saqwa, anka l-parking spiċċa jilgħab hard to get. Qisek bħal meta tara mara sabiħa tiġbidlek l-attenzjoni u ma tistax tidħollha. Ma nafx min kien indrigat fuq dan il-proġett. You had one job! Et tara kemm nafu nisimgħu aħna l-Maltin? Stop! Tfisser ieqaf! U waqaf dan, waqaf fuq l-stop sign! Is-sejd li kif tridhom jgħaddu n-nies biex jgħaddu jridu jaqbżuh u wara n-nies jistgħu jitlu fuqhom. Diżastru totali! Ara vera, majjal tneħħilu l-intelligenza, majjal jibqa'! Id-definizzjoni ta' cherry on the cake, il-cake ir-roundabout u cherry il-karozza. Xeri, xeri, lady, ġej titla fuq il-roundabout, weħk il-timriħel kollu, kem tiflaħ tkun majjal! Insomma, iktar mill-li cherry on the cake, majjal on the cake, imnella għamlu Peppa Big bil-Malti għax tixraqlek, majjal! Il-majjal għata ward, għal għandek illum, majjal! Jiena horny u tinsewx tibgħatuli iktar filmati tal-majjallati li taraw fit-toroq fuq WhatsApp. Ja ħasra kemm tfaqpuni! Dak kien kollox għallum, sinjuri, jek taraw xaġa interessanti, jibatu inna. Lu kollox fuq il-karozzi kien, u jisu. Insertajt il-lum ħallas l-insurance jina u koll. Eh, eh, thank you, prezz tajjeb, eh, ġibtu. Mbatt għara kif huma daw tal-insurance. Provat. Prova toħod li daqra oħra. Eh, fuq il-telefon għamil. Għalt li inti għandek pet. Eh. Għat li trid tinxurjaħ. U għent xattila. Għatila le, mela mela għattu sejsu il-karozza. Marjen daw. Eh.